Memorja, memorja, tifkira, identità u umanità. Qabel ma ġejt il-quddisa kont qed nitkellem ma' Joe Farrugia li huwa delegat tal-isqof għall-lajċi anke biex naraw ftit kif aħna sejrin hawnhekk biex inkuraġġina tax-xogħol li qed nagħmlu, grazzi lil Alla anke tal-apprezzament. U kellna ħin noqogħdu nitkellmu xi tfisser il-ġurnata tal-lum. Xi tfisser il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Naħseb tiftakru kieku llum kellna l-praċet, konna nagħmlu l-purċissjoni, le bit-tfal, kollha libsin l-abjad, jitfgħu l-fjuri. Din is-sena ma stajniex nagħmluha. Imma għaliex? Jiena mill-festi kollha li jien għalija personali narhom li jagħmlu l-sens kbir għalija personali hija l-festa tal-lum. Il-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Xi tfisser dan? Ifisser illi meta s-saċerdot jaqbad din l-ostja, Bħalissa din mhix ikkonsagrata. Hija ostja magħmula mid-dqiq u mill-ilma. Meta konna żgħar konna mmorru għand il-mużew niftakar, fl-Aħal il-Ġdid, konna nitolbuhom l-ostji u noqogħdu nikluhom. Din hija ostja u minn barra Ħa tibqa' l-istess shape, ħa tibqa' l-istess kulur, ħa tibqa' l-istess togħma. Ġifieri, meta Ġesù il-qassis jgħid, dan hu ġismi u dan hu demmi, din l-ostja titbiddel fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Xi jfisser dan? Ifisser illi l-Ewkaristija hija l-ewwel nett realtà. Għax hija il-ġisem u d-demm ta' Ġesù. Anzi, Ġesù llum xi jgħidilna? Jekk intom ma tiklux minn dal-ġisem, ħa tmutu. Ħa tmutu. Għax bħalma il-ħajja għandna bżonn nieklu u nissaħħu, qed nara wħud minnkom għandhom erba' muscles mhux ħażin hawnhekk, dak is-saħħa li għandek ġejja mill-ikel li tiekol. Min jaf kemm hawn ommijiet hawnhekk illi jgħiduli, It-tifl inkwetat fuq it-tifel għax mhuwiex jiekol. Inti tiekol, Danilo? Da, inti tiekol, tħobb tiekol? Ma tħobbx tiekol? Eħe, u għalfejn tiekol? Biex tkun b'saħħtek. Mhux veru, tkun b'saħħtek. Hekk ukoll l-Ewkaristija, bħalma l-ġisem tagħna għandu Il-bżonn li jiekol, hawn minn minnkom jiekol tiġieġ u fniek u ma nafx xiex, biex tissaħħaħ, hekk ukoll ir-ruħ tagħna għandha bżonn li tissaħħaħ. U x'inhu dan l-ikel tar-ruħ? Hija l-Ewkaristija. Jiena nemmen li din l-ostja ssir il-ġisem u d-demm ta' Ġesù, mhux għax jekk imur fil-laboratorju u neżaminha qabel il-konsagrazzjoni u wara l-konsagrazzjoni ħa nara xi differenza, le, ħa tibqa' l-istess, ħa tibqa' l-istess. Imma jiena nemmen li din l-ostja Issir din l-Ostja, issir il-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù għax nemmen fil-Kelma ta' Ġesù, għax nafdah. U Ġesù qal, Dan hu ġismi u dan hu demmi. Għaliex għax jiena meta nagħmel xi affarijiet nieħu gost. Ngħid l-ewwel darba li kont hawn kont ma' dik il-persuna. Jew meta mmorru nieklu f'ristorant ikun ġdid hekk, jibqa' jfakkarni b'dawk in-nies li mmur niekol magħhom. Huma memorji li tibni fil-familja tiegħek. Mingħajr memorja ma jkunx hemm identità. Identità dik li jien. Dak li jien. Il-memorji li jkollna ta' Ġesù hija l-identità tiegħi ta' Nisrani. Allura xi tfisser meta Ġesù jgħid, Jekk intom tirċivuni Jiena nsir ħaġa waħda magħkom, u jien u l-Missier ħaġa waħda flimkien, allura ssiru wkoll ħaġa waħda mat-Trinità, permezz tal-Ewkaristija. Ara kemm importanti dan! Għax il meta inti tiekol xi ħaġa, għax inti kbir, il-kbir, dak li tiekol jitbiddel, jittrasforma ruħu fil-ġisem tiegħek. F'idejk, f'idnejk, fl-organi tiegħek. Meta nirċievi lil Ġesù, Ġesù huwa ikbar minni, allura huwa jbiddilni fil-ġisem u d-demm tiegħu. Allura llum qed nagħmlu din memorja u nixtieq insaqsikom min hu Dan li jirċievi l-Ewkaristija. Naf kemm-il darba ngħidu, Jien ma mmurx nitqarben ta' għax m'iniex dehen li nirċievi l-Ewkaristija. Qatt ma smajt min jgħidha. U jgħid pereżempju, jien inni ma nqerr u inni ma nitqarben, l-aħħar li mort il-Knisja kien ħamsa sitt xhur ilu. Intom tafu illi l-Arċisqof reġa' tenna, diġà qalu, imma reġa' tenna, illi l-obbligu tal-quddies il-Ħadd u l-festi għalissa hu sospiż. Għax m'intix obbligat. Jekk tista' ejja. Ħadt gost li intom ġejtu hawn, ħristu mid-dar u ġejtu u ħa titqarblu. Imma essaċ m'hemmx obbligu jekk inti ma tiflaħx Jekk inti anzjana, jekk inti qiegħed vulnerabbli, ċara di, għax ma nivvintawx dnubiet. All right? Xi tfisser li nista' nitqarmen? L-ewwel li nevita id-dnub il-mejjet. Ma jfissirx li ma niżbaljax jew li ma naqax. Però meta naqa' u niżbalja li huwa uman li nagħmel hekk, Uman li niżbalja, uman li nerġa' nidneb, nerġa' nibda. Dak hu l-imħabba ta' Alla. Jiġifieri jiena rrid nersaq lejn it-tqarbin b'din ix-xewqa li mmur inqerr u nitqarbel. Barra minn dan, l-Ewkaristija x'tagħmel? Intom qatt qrajtuha di profit ta' Jehan Gibrall, għandu poeżija sabiħa fejn jgħid, Ix-xmara, meta timxi, tinżel fil-baħar, fl-oċean, u titħallat miegħu, titħallat mal-oċean. Hekk ukoll aħna, meta Ġesù jiġi fina, nitħalltu miegħu, nsiru ħaġa waħda miegħu. Inti meta timxi, qed timxi bħala Ġesù. U pereżempju intom tafu nies, naħseb anke uħud minna ġieli għamluha din, u marru taw id-demm għal oħrajn. Huwa mod kif tgħaddi l-ħajja il min għandu bżonn id-demm tiegħek. Hekk hija l-Ewkaristija, hija tkun donor tal-imħabba t'Alla għan-nies li tiltaqa' magħhom. Imma di bħal meta mara tkun ser twelled tarbija, ħafna minnkom huma għandkom it-tfal hawnhekk, għal disa' xhur sħaħ dat tifel kien jgħix minn fuqek. Mhux vera, kien jgħix int kont issostnih. Inti kieku ma kontx int, M'hemmx it-tifel tiegħek. Hekk ukoll l-Ewkaristija, illi inti s-sostenn ta' min qed tiltaqa' miegħu. Però x'jagħmel dak li jgħidilna nippreferi ma titqarbinx għalissa? Fil- Fil-Facebook Xajra Church, li għall-grazzja t'Alla dawn il-ġimgħat minn numru kemm tela'? 250 f'xahar wieħed, 250 views fix-Xajra Church. Meta intom tidħlu Facebook Xajra Church, barra li tkunu tafu x'qed jiġri hawnhekk, tkunu tafu wkoll, Ippostjajt ilbieraħ jidhirli iċ-ċajta li qal il-Papa Franġesku dwar in-nies li jgħidu fuq in-nies l-oħra. U veru tad-daħq. Għax il-Papa qal ħobb iċ-ċajta dal-Papa. U qal kien hemm waħda li tiġi l-Knisja. U dik kienet toqgħod eżatt faċċata tal-artal. Rajtuha intom? Rajtha, he? U kienet toqgħod faċċata tal-knisja. U dik kienet tara l-qassis, ġifieri, iqaddes il-quddies, e, jitqarben it-tabernaklu. U wara kienet tmur il-quddies, tmur eh, fir-raħal, u tibda tgħid fuq dak u fuq l-ieħor, kontra dak u kontra l-ieħor, tissemina l-velenu kull fejn tmur, u bat tmur titqarmen. U mardet din l-imbirka, mardet. U marret int il-kappillan għaltlu ħares, għaltlu jina ma niflax ta, għaltlu importa, tiġi tqarbinni d-dar, Alla, ħa ngħidlek, Sinjura, Alla inti toqgħod eżatt faċċata tal-Knisja. U għandek il-sinek tant twil u tant jilħaq in-nies illi tista' mill-fejn qiegħda mid-dar tiegħek stess titqalben fejn hemm il-qassis. U l-Papa jkompli din ma kontx nafa li jgħidlek min joqgħod jgħid fuq in-nies Ikun bħal terrorist. Terrorist. U l-Papa jgħid, tkun terrorist, għax da terrorist iġi jkellmek, mbagħad ikollu l-armi u joqtlok. U joqtlok. Hekk nagħmlu meta noqogħdu npaċċ f'ċu fuq in-nies. Ximdejjed anke jien taġġi li ngħid fuq in-nies, anke jien. U ximdejjed nibda nibda bit-tajjeb Bad dejjem isib li xi ħadd imma jekk kemm hu bravu, kemm hu tajjeb u kemm imma imma u jekk ma jsib xejn imma fuq dik il-persuna ngħid fuq ommu, missieru, nannu, l-bużna dak taf kellu kellu l-buż buż nannu tiegħu kien il-ħabs. Il-mara li tagħmilha. Inti l-sina kif qed tużaħ Kif qed tużah? Qed tużah biex tfuq ix-xerred bħal San Franġisk fejn hemm il-mibegħda nsib il-paċi, fejn hemm il-ġlied insib nagħti s-sliem, fejn hemm min hu mdejjaq intih il-ferħ, jew ilsieni jtaqtaq u jifred il-komunità? Nixtieqkom tirriflettu fuqha din. Għax imbagħad, naturalment, dawn in-nies li ma tantx jiġu fil-knisja, għandhom raġun li jgħiduli il-proset, proset Father Colin Hay. Inti toqgħod tibla l-osti, dik l-espressjoni li nużaw, imma mbagħad il-sienek jqret in-nies. Ikollu raġun. Ikollha raġun. Għax id-dinjità li nitqarben ifisser li Ġesù ġie ġo fija, imma li rrid la Ġesù qiegħed fija, rrid nara kulħadd, kulħadd, kemm jista' jkun f'dawl pożittiv. Ma jfissirx li ma narax id-dnubiet tiegħi u ta' ħaddieħor, ta', imma li naċċetthom, illi nadirhom.

Mulej, nixtieq nitlob għal dawk illi jixtiequ jiġu l-quddies imma għal xi raġuni oħra ma jistgħux, dawk li qed jibżgħu li qegħdin id-dar biex il-Mulej jagħtihom is-saħħa li għandhom bżonn. Nitolbu. Biex nitlob għal Ernest illi ma jiflaħx ħafna u nixtiequ li nitolbu għalih biex il-Mulej jagħtih is-saħħa. Nitolbu. Biex nitlob għal dawk fil-komunità tagħna hawnhekk, speċjalment ix-xgħira, għal dawk li għaddejja minn żminijiet diffiċli, li qed qed jibżgħu, qed jaqtgħu qalbhom, qed tiġihom it-tentazzjoni li jħallu kollox u ma jgħinux iżjed. Biex il-Mulej jagħtina s-saħħa ħalli nagħrfu x'inhi r-rieda tiegħu għalina. Nitolbu. Fis-silenzju jew nitolbu għal xi bżonn personali tagħna. Bi Kristu Sidna.